Dyma'r pedwerydd llyfr yn y gyfres hon, cyfres Coeden Ddarllen Rhydychen Cam Chwech, Tylluanod. Enw'r stori yw Gwlad y Deinosoriaid. Dyma hi. Rydyn ni'n mynd ar antur hyd, meddai Dibs. Aeth y plant drwy ddrws y tu hyd. O, help! meddai Nadim. Aeth yr hud a'r plant i wlad y deinosoriaid. Dydw i ddim eisiau'r antur hon, meddai Nadim. Dw i ddim eisiau cyfarfod deinosor. Hedfanodd gwas y neidr heibio. Edrychwch ar hwn, meddai Dids. Gwas y neidr enfawr yw e. A mi'n mawr. Cafodd Dids hyd i ôl troed. Ôl troed enfawr oedd e. Dewch i edrych! meddai Dids. Rhaid mai ôl troed deinosor yw e. Tynnodd Cad lun yr ôl troed enfawr. Gallaf fynd â'r llun hwn i'r ysgol, medde hi. Cafodd Nadim hyd i wyau. Roedden nhw'n wyau mawr. Rhaid mai wyau deinosor ydyn nhw, meddai. Dechreuodd un o'r wyau gracio. Mae'n mynd i ddeor, meddai Cad. Daeth rhywbeth allan o'r wy. Deinosor bach yw e, meddai Nadim. Hedfanodd rhywbeth heibio. Roedd ofn ar y plant. Beth yw e? gofynnodd Dids. Wn i ddim, meddai Cad. Rhedodd y plant. Deinosor sy'n hedfan yw e, meddai Nadim, ac mae e'n un mawr. Dewch i ni guddio! Hedfanodd y deinosor i lawr at yr wyau. Cododd y deinosor bach yn ei ddannedd. O, na! meddai Cad. Mae'n mynd i'w fwyta! Cododd ddarn o bren a rhedeg allan. Cer o 'ma! bloeddiodd. Hedfanodd y deinosor i ffwrdd, ond roedd Dids yn flin gyda cad. Roeddet ti'n wirion! meddai. Gallai fod wedi dy gael di! Rhedodd Wilff yn ei flaen a dringodd fryn. Roedd am edrych am Apatosaur. Dine fan hyn, Cad! galwodd. Cei dynnu llun! Nid bryn roedd Wilf wedi ei ddringo. Roedd wedi dringo ar ddeinosor ac roedd e'n anferth. Edrychodd ar Wilf. Roedd ofn ar Wilf. O, help! meddai. Neidiodd i lawr a rhedeg. Dewch i ni fynd o 'ma! galwodd. Paid â bod yn ofnus, meddai Dids. Apatosaur yw e. Mae e fel yr un yn yr amgueddfa. Naiff e mon brifo ni. Tynnodd cad lun ohono. Am o ddyf hir sydd ganddo, ac am gynffon hir, meddai. Mae angen camera mwy o faint arnaf. Rhedodd yr apartesor i mewn i'r dŵr. Am splash enfawr, meddai Wilf. Roedd golwg ofnus ar Nadim. O, help! galwodd. Roedd deinosor arall yn dod ac roedd golwg ffyrnig iawn arno. Dewch i ni fynd o 'ma! bloediodd Dids. Tynnodd cad lun. Dir ymlaen! gwaeddodd Dids. Paid ag aros i wneud hynny, galle hwn ein bwyta ni! Dechreuon nhw redeg i ffwrdd. Daeth esgid arall wylff i ffwrdd yn y mwd. Yn sydyn, dechreuodd yr allwedd hyd ddisgleirio. Just mewn pryd, meddai Dids. Aeth yr hyd a'r plant i ystafell wely Cad. Am antur, meddai Cad. Mae gen i luniau da. Dyma'r deinosor ffyrnig, meddai Dids. Dynes di lun ohono? Do, meddai Cad. Dewch i ni ddweud wrth mam a dad. Tynnais i luniau deinosoriaid, meddai Cad. Do wir? meddai Dad. Wel, mae'n ddrwg gen i, ond roddais i ddim ffilm yn y camera.